la bureau de Mbanga alias Ndingamana. Na time this for we for bro na tori. The first story we get am for I saw countryman countrywoman na some very bad news wey comot for that side for Kuptamo. Kuptamo na some small side for that side for Nun division that means say for West region for Cameroon. Wetin happen? So young girl Wara e comot for old side o. Four man pikin dem. I say four man pikin dem dey catch e. Dey catch that young girl. Dey take e put e for down. Adam and Eve, Adam and Eve, Adam and Eve. Na so dey chop e apple, apple fruit so tey dey chop e apple, chop e apple, chop e apple. E no correct say dey do am so. Say dey don chop apple finish make dey go.

Countryman, countrywoman, we remain so so for Kuptamo for that side for Noon Division for West Region. Wetin happen for Kuptamo again? Some man wey e get small mburu o. Yes, you know say people wey some man dey know wey dey get small mburu, the mburu dey worry them. E get his small mburu, wetin happen? Countryman, countrywoman, na e that eh ngo enyi na eku nyoko okiai. Wey! e get small land palava with some papa they start the quarry with the papa he just come on knock the papa broke the papa him foot and then some witness be there for corner wey dey tell say what you do so na what kind of thing wey you do so he chook the man kill am as he chook the man with knife kill am he run enter him house kwata comot Dey come, dey wan knack you two imu one million igi dem for bribe dem. E think say the matter don finish. That group wey can ask wey can for can knack you wey give dem one million wey bribe dem, dey go tell the second group say don give you money una go now una do the matter. Na so the second group go, dey no call police. Dey catch am, dey knack am, knack the rich man, kill am, burn e house, na thing wey happen for that side for Kuptam o, country man, uh, country woman. So other matter dey, yes, before I wan comot for go for outside Cameroon, make we tell una this other matter. So prison guard, so woman wey dey work for prison, Na im sefsef e give im name eh, e talk say e no dey fear. E say im name na Delphine, e dey work for prison for dat side for Garoua. E say im oga kwata-kwata dem for Ngata for dat side for Garoua wey e dey work, im oga kwata-kwata wan take e turn e back put am for ground. And den di man dey make am like say na force, e must accept or e must accept. E say no, I no tell the tour. The man only insists. He say, no, I no tell the tour. I get my man. I no tell the tour. You, I no tell the tour. I no want to do the thing with you. Now so Delphine talk for Yoga Kota Kota for Ngata for that side for Garua. The man now want punish him for sending for police. Now we don't vex. You don't make so ojo. He put her for outside. You don turn on a campaign, go say make dey stop by forcing eh, eh, eh, eh, eh, eh. Yes, no be na by force. If woman don deny you, he don deny you. You no go use na by force say you wan enter e down below. E no correct, no be na the way that dem dey do. You tell woman correct small small, when the woman deny, you leave it quiet. Eh, e no correct so. Wahala. People dey dey wey na oga dem, big big patron dem for some workplace. Their work na only for begin make pressure on top uh, people, their woman, people, uh, woman dem get them. Even though they no married, put pressure for them because you want turn their back, put her for ground, for chop their uh, Adam fruit. Countryman, countrywoman, before we come for Cameroon, we talk about this matter sweet, the matter Adam fruit. Wetin happen? Some small pikin for that side for Ghana wey dey go some university, im name na um Chris. He wan go e get friend house, na university she dey for hostel dem. He go meet up e get friend, e dey knack under belle table with some other man. He dey no lock door, dey just dey feel their free, dey do their thing. He enter, kpam! He look am.

Over the weekend, when I see some picture, that picture and that video, it will go viral. That means say plenty people they watch am for plenty, plenty time. Now what it happen? Now that journalist wey dey call it say Sam Severin Ango. Sam Severin Ango, all man no say we get problem in a former woman. The chakara but before dem wan chakara that the woman bin don beat am dem bin don do some business for wey dey dey build uh, clinic for that side for Ebolova the woman don come back he talk say he no wan see Sam Sibirango for that place and then the chakara chakara Sam Sibirango comot for house he move all thing for house even pot dem for motor he move am

Eh? Gbara gbara gbara gbara gbara dey start begin knack skin for the country man, country man. Na so the thing happen. The woman now explain am say Samson wey don hang Oro make he don lost plenty plenty money and then no be na only that one. He don make that business for clinic wey the man be promising all kind kind thing dem. He don uh, invest about forty million for the matter and then e see am say na scroll scroll scree that means say na 419 wetin the try for do now na for carry am go for court e don go court with the matter so take am reach tomorrow they never finish the judgment the matter dey still go up the matter dey still go down na so e happen for that side for ebolova over the weekend with the sam severin angle countryman countrywoman We go continue for give una the news. Una know all una, the one no be no secret. Say Pope John Paul, um, uh, Pope Francis, sorry, John Paul we don die since, uh, Ratzinger too we don die since. And now na Pope Francis, he too he don go. Pope Francis don go E go the other day for A, uh, ABC, na ABC, AVC, AVC, high blood pressure. Yes, na im make am Ikwara. So na in 15 days, according to uh, Catholic Church their law, we hear say in 15 days time, we go people dey go know who be the new pope. Mm-hmm. Who be the new pope? Say they go vote the new pope. Na so the thing dey countryman, uh, countrywoman. This time around, Eske go be na African pope.

That means say for Germany, I skin this again province against a country voila. Now for that country we come out. Angel, he come, he enter country. He see and say investment where we dey invest for country, hey brother and his own uncle, they will take that money, they dey don't move their thing for their belly, they dey match up, they no do no nothing. He vex eh. If vex one time one time, countryman, countrywoman, wetin happen? Dem fini na for Ngata, direct direct, one way one way for Ngata so e lock dem for Ngata and then uh, for show dem say dem no dey play with ye, you no dey for for begin yoke, no be na yoke matter. You yoke with me, I yoke with you. You yoke with Mamburu, I carry you, I put you for Ngata.

na die for eh, Makepe Musoke. Remedy cry, sister dey cry, all man dey cry. Then my simple question na say why you no go put am for bank for put am for security? Na say you dey fear bank owner wetin? That peripheral na e dey na for outside. You don take that money na say you wan go Europe because una know some peripheral dey wey dey get courage. You don today you don take the muru say you wan cross. Cross go for outside,

na some fake commissioner for police e bin tok say be commissioner wey get four star e don dey do pan pan can thing for pipo dem e say you wan go coli- eh, police school come tell me if you wan go na police school i dey here i go send you for police school and then e victim dem dey bin eh, spend how much from two hundred thousand to one million for say make e put dem for inside police school He don announce am for Qatar say very soon he go get the five star. Say e just na decree wey Paul Abeya he go sign am and then he go get five star. Na he that they don put hand for he because at the end at the end he be being a fake police commissioner. Fake police commissioner. They don handcuff he. Eh, he go zing na for Isangata. Countryman, countrywoman. We dey talk about wetin again? We dey talk about dis commissioner for police wey im name na commissioner Commissaire Menge. Wetin happen with Commissaire Menge for im house for dat side for Yaounde? Dem talk say e go work, e finish work, e come back for house, e dey stay na im one and den na commissioner four star. e go get high blood pressure wey dem dey call am say avc na so e quarrel for house how e be dey na e wan they wan discover e corpse wey e don be in a state of decomposition na so the thing go pass for that side for yaounde countryman countrywoman so we dey tell them

Country man, country woman, as the Pope die, I be talk about Pope. As the Pope die, wetin happen? Wetin happen? Na you go see say plenty plenty people dey don send him message. All president dem dey send him message. Dem send email say dem send message for Catholic Church, I mean, for Vatican, dem dey talk say, well, sorry, for Kenya, for Nigeria, for Congo, for uh, Kinshasa, Congo, Kinshasa, plenty, plenty message, condolence messages dem wey people dey send am for that palaba pope even samuel eto'o fit sweep publish some picture wey he um, pope uh, eh, dey be snap with the woman georgette na so we see am uh-huh, we understand say eto'o bin don meet up with the woman na so the thing dey countryman country woman countryman country woman matter for ndamba now wetin dey happen for palaba ndamba na thing wey we dey see am Eh, Victoria United dey win PWD the other day say na 2-1, uh, 2-0. Uh, uh, coach for Victor uh, for PWD, sorry, uh, David Pagu, he vex, he accuse referee, and then plenty plenty people dey dey accuse referee. Say referee dey no dey do their work well. Say e dey dey say some fraud matter e dey go on with the referee dem. Na wetin happen? Ehen, we dey ask ourselves question, better better question dem. Now all man dey vex, who dey vex? Eh, some president dem for club. And if we look am wey dey dey vex, you dey see am say their club e dey for very difficult situation dem. And na club dem dey dey wan go like say dey fit go fall. Okay,

Ehen, na wetin happen, dem win am and then dem get the title five one that small French pikin dem dey knack down Damba sotey um people confirm am say Perika dem una dey knack Damba, una dey knack Damba, una no for knack Damba. Country man and country woman, una know say what we come for here na for give una all kan kan kan tori wey na fine fine tori. So na for here wey we go put end for our palava uh, tori for this day. Una no worry una sef. We go come back with a better better tori for una. Then una know how I dey always tell una. E be very very important. I dey always tell una say if una see my back, if una see my back,